کیونکہ اساں جگہ اساں آئے ڈیسائیڈ کیتی ڈیسائیڈ سب جگہ پسند آئی اساں اس گالو اس جگہ دے کھڑ کے ولاگ سٹارٹ کیتا ہے بیور آئے نا سوشل میڈیا تے کافی ٹائم دوں میں کافی ٹائم دا نہیں چار پانچ دن دوں سندا پیا ایک ویڈیو وائرل تھیندی پئی بہت زیادہ وائرل تھیندی پئی بہت ہی زیادہ وائرل تھیندی پئی ہے لیکن وہ ویڈیو تساں کو ہرے ہن گئی ہے لیکن بس کیا آکھ سکدے ہیں کہیں کو جیندا دل کریندے وہ ویڈیو کو ڈائیں چاہن جیندا دل کریندے وہ ویڈیو کو ڈائیں چاہ ویندے

یار میں آدھا اے پیاں کہ یوٹیوب دے اتے ٹک ٹاک دے اتے سوشل میڈیا دے اتے سارے پلیٹ فارم دے نام او کیا نہ ہوندا علیزہ زہر ہے کہ پتہ نہیں علیزہ شہر ہے کہ ایویں او دا کچھ نہ ہے علیزہ علیزہ خاں ہے سرائیکی کلچر دے پروموٹ کریں دی ہے کہ یعنی کہ جیویں میں سرائیکی کلچر دوں میں ہن گاؤں دوں آتے میں ویڈیو وی لاگ بنینا شوٹ کرینا او ماشاءاللہ ویڈیو بنیں دی ہے شوٹ کریں دی ہے او فیمس تھی گئے بہت زیادہ فیمس ہے اللہ پاک کو تاں تاں تندرستی دے وے ترقی دے وے.

میں سرائیکی کلچر دے میں ہن سرائیکی گاؤں دے وچ میں کوئی جگہ پسند ہے یہ میں اس جگہ دے آیا ویڈیو شوٹ کرن اٹری ریل گاڑی دے پٹڑیاں دے دے پہلے سارا تو ریل گاڑی دے پٹڑیاں اتھا میں ویڈیو شوٹ کرن آ گیا چلو جی میں کہ یار صرف دنیا داری دا کام دیکھو یار میں نہیں کریندا کوئی مہربانی کرو کہاں دے بارے کوئی بری بیڈ نیوز نہیں لیونی چاہیے ٹھیک ہے ان دے تو غلطی تھی گیا خطا کار ہے گناہ دا پتلا انسان

عیب کجیسو کہیں دے تے کل کوں ساڈے وی کوئی عیب کجیسی یار ریکویسٹ ہے تہاڈے سارے دوست احباباں دے اگوں ایں ویڈیو کوں صدقہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جتنا کر سکدے ہو شیئر کرو جتنا وی تھی سکے ایں ویڈیو دے پردہ پاؤ یعنی کہ اون غلطی کیتی ہے غلطی تھی گئی لیکن تساں لوگ غلطی نہ کرو بار بار اپنے گناہاں دے وچ اضافہ نہ کرو مہربانی ہے میں ماڑا جا بندہ میں کوئی ایڈا خو نہیں میں ماڑا جا بندہ ریکویسٹ ہے تہاڈے سارے دوست احباباں دے اگوں

ماڑا جی ہاں لیکن صرف اس ویڈیو دے بیڈ بیڈ نیوز ہے باویں سبسکرائب کرو جاج کچھ نہ کرو صرف اس ویڈیو دے وچ بیڈ نیوز ہی ہے ان دے تے مہربانی کرو ان دے حال تے ترس کرو ان دے کول غلطی تھی گئی یا ان دا ایپ ان دا سارا کچھ اللہ جانے اللہ دا وہ بندہ جانے آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جتنے بھی بھراواں دوستاں احباب کو میری ویڈیو ونجی ویڈیو شیئر کرنی ہے جتنا تو جتنا زیادہ شیئر کرو او دے تے پردہ پاؤ او کو زیادہ گندہ نہ کرو تہاڈی مہربانی ریکویسٹ ہے تہاڈے اگوں بہت مہربانی